Dɣa, Daniel, tura yebɣa ad as-ilaḥaq lmeɛna n targit-nni. Yenna-as d akken ma nella nmuqel apartir lverse

Lmeɛna-s dakken aqerru n ddheb d Babilun. D acu i d lmeɛna n wayagi? Ayagi ad d-naweḍ ɣur-s. Nni-as ambeɛd-ik ad d-tekker tgelda nniḍen, qel n tgelda-inek, ad tt-id-tetbeɛ tgelda tis tlata, ad tili n nnḥas yerna ad teḥkem ddunit merra. Mbeɛd, ad ternu tgelda tis rebɛa, ad tiǧhid am wuzzal, Akken i yemḥeq wuzzal yerna yettruẓu kullec, ara ten-temḥeq yerna ad terreẓ merra. Twalaḍ iḍarren akk ttefdnin, aḥric d wuzzal, aḥric d tallaɣt. Tagelda-nni ad tebḍu, ad tesɛu lǧehd n wuzzal, axaṭer Twalaḍ uzzal ixleḍ netta d tallaɣt. Alors, ma yella nemmeslay-d kan ɣef rebɛa-agi, ad nwali d akken Daniel iluḥeq-as tifrat i Nabuxadnaṣer. Ibda-yas s uqerruy-nni yenna-yas wagi d Babilon. U Babilon teḥkem deg 603 uqbel lmasiḥ ar 539 uqbel lmasiḥ lmeɛna-s d akken atan tagelda-inek ad d-yas wass ad teɣli anect ur qbil ara Nabuxadnaṣr deg lcapitr terwa ixemmem-d lmeṣnuɛ d ameqqran n ddheb merra yebɣa ad as-iniɣ d akken d lmuḥal ad ɣliɣ

Mbaɛd yenna-yas ad as yiwet naḍen ad teḥkem ddunit merra. Anta-tt tagi? Si li Grec. Anda la Grèce teḥkem d tidet, li Grec ḥekmen en particulier avec Alexandre le Grand ḥekmen deg telt meyya u waḥed u tlatin alammi d meyya u tmanya u settin uqbel Lmasiḥ. Dɣa yenna-yas ambaɛd-ines

Limatt akked Ipars. Wis tlata, Ligrek. Wis rebɛa, d Liruma. Mbeɛd amgaru-ni, ini-as yexleḍ deg-s wuzzal akk d tallaɣt akked wakal.

ad mnasaben gar-asen, lameɛna ur ddukulen ara, axaṭer ur iddukul ara wuzzal netta d tallaɣt. Di zzman n yigelliden-agi, Illu n igenwan ad d-isers yiwet n tgelda ur nɣelli ara, i dayem, tageldit ur tettuɣal ara i ugdud nniḍen, ad temḥeq ad tessenger tigeldiwin-agi merra. Ma d nettat, ma nettat ad tdum i dayem. Ɣef wayagi i twalaḍ aẓru-nni i d-iqelɛen seg udrar. Ur t-id-iḍegger ara ufus n umdan. Ad nwali d akken ad meslayeɣ ɣef snat n tɣawsiwin. Tamezwarut, d akken iḍarren-nni deg-s ɛecṛat tfednin azgen d tallaɣt azgen d uzal mačči lmeɛna-s tallaɣt neɣ akal ça représente la religion anda Sidi Ṛebbi ixelq-d amdan deg wakal uzzal d ayen i d aɣ-d-ismedkayen iḍarren-nni n wuzzal, lmeɛna-s d akken c'est la partie romaine i mazal deg-s. Ad nwali d akken asmi ara teɣli Rome, asmi teɣli Rome, ɛecra tfednin-nni d ɛecra tmura i si tkomasi l'Europe. Ambaɛd, ad nwali d akken la religion, le christianisme,

Tewweḍ anda tessexleḍ gar la religion akked la politique. Ɣef temmaggwa-agi, inna-ak mbaɛd, adɣaɣ-nni i d-iṣubben akken deg igenni, en fait, d tuɣalin n Lmasiḥ. Deg lcapiter 7, ad aɣ-d-ifek plus de détails ɣef l'empire-agi aneggaru, ɣef ɣef tddukkla-agi-ni ara yilin akka gar wuzal akk d tallaɣt ma d aɣ-tt-id-ifek avec une autre image. Mi bɣiɣ kan ad d-smektiɣ d akken Daniel yefka-as-d i Nabuxadnaṣr dija ṣṣura ɣef ayen ara d-yeḍrun d leqrun mbeɛd. Dagi anezmer ad d-nini il a profitize au moins au moins ɣef 15 leqrun.

Ɣef ddemma wayagi, taktabt-agi, ttmeslayeɣ-id ɣef tuɣalin n Lmasiḥ, u ttlaḥaqeɣ-id aṭas n liditay. Deg lcapiter 7, ad nwali s telqayt kra n tɣawsiwin. Ǧǧaɣ-wen hna talwit ɣer tikti-nniḍen.